Pwy sy'n ei ffinder i mwya ta? Grace neu, Grace neu Benjamin? Benjamin. A beth ni'n mynd i wneud nhw ar ôl i ffindio nhw? Rhoi nhw'n ôl yn dyfe?
Um, helo, Enfi Sowells ydw i, pennaeth Ysgol Bro Ingli. Um, dwi wedi enwebu Ysgol Bro Ingli ar gyfer y wobr siwmai um, am yr gwaith i ni wneud o'r enw Banter Cart. T, Gwaith Pant a'r Cart yw mynd mas am dro mewn i'r gymuned i weld y pethe hyfryd sy gyda ni fan 'yn yn Tŷ Trath, a wrth wneud 'ny ma'r plant yn dysgu yym tafodie- dafodieth yr ardal, yy dywediade, pethe am natur i gyd trw gyfrwng y Gymra'g. Yym dechreuodd e yy cwpwl o flynydde yn ôl a dwi'n teimlo bod e 'di neud lot o wanieth i'r plant ma' nw'n yn mwy Cymreigedd i ffwrdd a dyna pam fi wedi enwebu nhw.
Shwmae, yy Edryr Deinwr ydw i, dwi'n ddirprwy bennaeth yn Ysgol Broingli a dwi 'ma i siarad gyda chi ambyti bant a'r cart. Yy dechreuon ni'r sesiyne bant a'r cart nôl tua peder mlyne nôl nawr a'r rheswm am hynny o'dd roeddwn i am targedu'r plant a dysgu termau bob dydd iddynt fel enw'r blodau, enw'r dail, y planhigion, yr anifeiliaid gwyllt sy'n byw o'n gwmpas ni. Mae 96 y cant o blant yn dod o deuluoedd di-Gymraeg a dyn nhw ddim yn clywed yr iaith Gymraeg ar yr aelwyd ac felly fydd yr termau ni yn mynd ar goll. Felly penderfynon ni cynnal sesiwn Banter Cart unwaith bob wythnos lle mae'r plant, pob dosbarth, yn gallu mynd i ryw fan arbennig yn Nhrefdraeth, a gan ein bod ni'n byw mewn awyrgylch mor brydferth gyda'r môr a'r mynydd ac yn y blaen, roedden ni am targedu ryw ardal penodol a dysgu'r termau i gadw'r enwau yma'n fyw ar lafar i'r plant. Yym, mae'r holl beth yma'n targedu gwaith ymchwil, ond yn bennaf, datblygu'r iaith Gymraeg y tu allan i furiau'r dosbarth. Tu fewn i'r dosbarthiadau, mae'r plant yn siarad yn Gymraeg gyda'i gilydd, ond tu allan ar iard doedd hynny ddim yn digwydd, ac felly drwy gweithdy Banter Cart, rydyn am gwneud yn siŵr fod y plant yn defnyddio'r iaith tu allan i furiau'r dosbarth, a cheisio dangos iddyn nhw a'r gymuned ehangach bod yr iaith yn fyw yym a bod modd defnyddio fe tu fas i furiau'r ysgol. I ni hefyd yn tynnu'r gymuned i fewn i'r gweithgareddau yma, gweithio gyda Parc Cenedlaethol Sir Benfro, yym ni hefyd i draw Castell Henllys, yr Eglwys ac yn y blaen, a dangos iddyn nhw hefyd bod yr iaith Gymraeg yn fyw a dysgu pobl hynny hefyd am yr Blodeu'r enwir, blodeu'r Cymraeg, yr dail a'r coed a'r anifeilied. Yy, fel dwedais ynghynt, mae gan bob dosbarth ryw fan arbennig. Yym, tu ôl i ni fan hyn, mae'r coeden Dafydd. Yym, roedd disgybl gyda ni ym Mro Ingli blynyddoedd yn ôl, yym, a fu farw, ac felly fe blannon ni goeden er mwyn, yym, atgoffa ni o'r disgybl hynny. A mae'r dail hynny yn brydferth ac yn newid trwy'r flwyddyn. A gyda'r plant yn y cyfnod sylfaen, maen nhw'n astudio'r dail hynny a sut maen nhw'n newid lliw, rhannu'r coeden ac yn y blaen. Draw yn dosbarth blwyddyn pump a chwech, ni'n mynd draw i'r hen gastell sy lawr tua'r aber ac yn gwneud gwaith ar sut oedd y castell Normanaidd hynny wedi datblygu a sut mae'r castell wedi symud i fyny i'r tref ei hunan a ni'n canolbwyntio ar yr hanes yr ardal a dysgu to, y termau hanesyddol am cestyll yym a llinell amser a sut mae'r tref ei hunan wedi datblygu. A mae blwyddyn tri a phedwar wedi bod yn canolbwyntio nawr yn Mharog, lle ni'n edrych ar yr anifeiliaid gwyllt sy'n byw yn yr yym creigiau, a hefyd astudio'r hanes lle mae hanes y cychod ac yn y blaen nawr ym Mharog. A wedyn mae blwyddyn un a dau, fel chi 'di gweld nhw eisioes allan yn teithio o gwmpas. Maen nhw'n teithio o gwmpas, maen nhw'n gwneud gwaith yn yr eglwys, ond hefyd o gwmpas yr afon. A un o'r sesiynau bythgofiadwy oedd yym fe aethon ni allan amser oedd hi'n bwrw eira ac oedd y dŵr wedi rhewi ar y llawr ac felly oedd Misus Matthews wedi dysgu termau o sut mae dŵr yn newid i fod yn solid, i hylif ac yn y blaen. Defnyddio'r termau Cymraeg yma